Salam dostlar, YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Biz gündelik durmuşymyzda ýa-da ýolda barýarkak, restoranlarda, iş merkezlerinde ýa-da dürli iýmitleriň daşyndaky gaplarynda ösen birnäçe kompaniýalaryň logolaryny görýäris. Her bir logonyň kiçi ýa-da uly hekaýalary bardyr. Onda siz dünýäde tanalýan bu ösen logolaryň içinde ýatan hakyky gizlin manylaryny bilýäňizmi? Hawa, käbir logolaryň manylaryny bilýän bolmagyňyz mümkin. Geliň onda, bu dünýäde tanalýan käbir logolaryň manylary nähili, muny wideomyzda göreliň. Ilki bilen, Amazonyň logosyny görkezjek. Amazonyň logosynda bir ýylgyryş görensiňiz hökman. Ol ýaý şekli aslynda ýylgyryşy aňladýar. Onda asyl manysyny bilýäňizmi? Ol A harpyndan Z harpyna çenli uzalan ýaý şekli aslynda kompaniýada A harpdan Z harpa çenli ähli harytlar bizde bar diýip görkezýär. Elbetde, muny görenlerem bir ýylgyryp geçäýmeli bolýar. FedEx size ýönekeý ýazgy ýaly görnüp biler, emma aslynda E we X harplarynyň arasynda gizlenen negatiw bir simwol bar. Ol sag tarapa giden ok yşaraty bolup durýar we bu yşarat FedEx-iň hereketli we çaltlygyny aňladýar. Geleli The Bronx Zoo logosyna. Bu logoda iki sany žirafa we ýokarda uçup ýören guşlary görýänsiňiz. Bulardan başga-da ýene görmeli zatlaryňyz bar. Üns berip serediň, žirafalaryň aýaklarynyň arasyndaky uly boşluklar aslynda Nýu-Ýork şäheriniň binalaryny aňladýar. Bu logo zehin hem-de tejribelik bilen taýynlanypdyr we gaty uly manylary aňladýan logolaryň biri bolup durýar. Onda Starbucks-yň logosynda näme üýtgeşmeler bar? Iki müň on birinji ýylda Starbucks-yň logosy öňküsinden hem awadan, myhmansöýer, mylaýym görülmesi üçin, birazrak simmetrik görnüşe getirildi we öňküsinden hem ýakynlaşdy. Geçmişden günümize seredenimizde Starbucks-yň logosynda ýuwaş-ýuwaş bize ýakynlaşyp gelýändigini görýäňiz. Toyota-nyň logosyna üns berdiňizmi onda? Toyota kompaniýasynyň işgärleriniň aýtmagyna görä, logodaky üst-üste duran iki sany owal şekiller Toyota-nyň ýüregi we müşderileriniň ýüreginiň birleşýändigini aňladýar. Ondan başga-da, bu logonyň ýene bir manysy bar. Käbirleriňiz bilýän bolmagyňyzam mümkin, Toyota-nyň logosynda Toyota ýazgysyndaky ähli harplar bar bolmagydyr. Adidas logosyndaky üç sany gyýtak şekiller bir müň dokuz ýüz kyrk dokuzynjy ýylynda aýakgaplarda ullanylyp başlandy, bir müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda bolsa bu üç sany gyýtak şekiller Adidas logosynda görkezilip başlandy. Bu şekiller güýç, kuwwatyň, peýdalylygyň şekili bolup durýar. Pikassonyň logosyna başda seredimizde ýönekeý kameranyň şekili ýaly görnüp biler. Aslynda, munda gizlenen bir şekil bar. Logonyň ortasyndaky boşlukda öý şekil bar. Onda näme üçin öýüň şeklini goýupdyrlar? Sebäbi onuň asyl manysy Biz siziň suratlaryňyzyň öýi diýen manyny aňladýar. Pikasso ýazgysyndaky Casa sözi ispaniol dilinde öý diýmekdir. Hyundai logosynda H harpy bar. Şol H harpy aslynda iki adamyň biri-biri bilen el gysyşyp duranyny aňladýar. Şu wagtky görýäniňiz Tour de France logosynyň gizlin manysy we şekili bar. Logoda Tour sözüniň içinde bolan O, U we R harplarynyň ýazylan böleginde welosipedli birini görüp bilersiňiz. Toblerone logosynda näme görýäňiz? Aslynda Toblerone logosynda daga gizlenen dag aýysy bar. Negatiw bölegi ýene gowy ulanypdyrlar. Cisco-nyň logosynda görşüňiz ýaly signalyň şekili bar. Ondan başga-da bu şekil San-Fransiskodaky köpriniň şekilidir. Yoga Australia logosynda adamyň aýagyny tutup duran negatiw böleginde Awstraliýanyň kartasynyň şekili bar. Nike logosyny aýtmasam bolmazdy. Nike-yň ol täsin logosy çaltlygy we hereketi aňladýar. Gresiýalylaryň gadymy döwürlerde ynanýan hudaýlarynyň ady hem Naýk we onuň ganatynyň şekilini hem aňladýar. Şular ýaly gowy manylary bolan Naýk logosyny döreden Karolin Deýwis bu logony otuz bäş dollara ýasap berýär. Görşüňiz ýaly dünýäde birnäçe logo bar we olar gün-günden köpelýär. Bularyň arasynda tapawutlanan gowy manylary bolan logolar hem bar. Bularyň käbirlerini size görkezdim. Indiki wideomda görüşýänçäk, hoş sag boluň!